Bah me 'moa klevet ar yezh-se paour bihan gant ar re gozh, ne komprenez ket kalz a traoù. Ha neuze bah e soñje din, e vanke din un dra bennak, e oa seurt toull da vezañ stanket, peus c'hoant neuze, bon, kroget e oan da zeskiñ ma-unan. Gant un hentenn levr met bon ne oa ket a-walc'h neuze on deuet d'ober ur stummadur hir evit deskiñ hiroc'h. Un istor a garantez a oa bet etre me ha ur plac'h eus Breizh. Ba c'hoant 'm eus labourat da gentañ evel kazour evit pleustriñ ma brezhoneg.

Setu perak. Kroget 'moa da da zeskiñ brezhoneg aes-blasoù hag un talzarvoud 'meus bet hag mont pelloc'h bremañ kwa. A-bouez on e on o chom e euh, Plougerne. Euh, kalz dud a gomz brezhoneg e Plougerne, kalz bugale a, gomz brezhoneg. e, oa ur vezh evidon euh, ne oant ket kap gaozeal brezhoneg gant ur bugel bihan a lare kalz traoù din. Ha penaos eo ganit, Fange, ne, ne, ket respont, quoi. evidon e oa tant bien ur vezh, quoi.

Ma mère 'm eus c'hoant bezañ kelenner ma e skolajoù Diwan peogwir evidon zo pouezus, enfin ar yezh brezhonek zo pouezus evit ar rannvro quoi, setu. Roan-Mezel labourat war ar glad dastum arvorennoù an dud ha komziñ gant ma nizez ha gant ma mamm-gozh. Setu. Ma zud kaer a komz brezhoneg kalz ha ma kroazier a roan 'm eus gomz ganeoc'h a roan 'm eus bezañ skolaerez ar brezhoneg ivez. C'hoant 'm eus bezañ kelenner war ar sportoù. Unan eus ma falloù eo Dont da vezañ kat da gomz gant ma mamm-gozh. n'eo ket aes peogwir eh eus bro dre gêr. Personne n'est parfait. Em eus klevet brezhoneg ebet pa oan bihan, pa oan erruet e Breizh, ma vugale 'oa aet da Diwan. Ha bremañ 'm eus bugale vihan, e Diwan ivez, ha goulenn a ran komz ganto. Ba c'hoant 'm eus da cheñch va labour evit dont da vezañ kelennerez war ar brezhoneg ivez. Va zud ha va zud kozh a gomz brezhoneg met pa oan yaouank Ne felle ket dezho komz brezhoneg ganin hag va c'hoar. Un abeg pa oa c'hoant nemet-se. Ne zon ket tro. Evit n'eus netra all evidon d'ober. Bah, donc soñj eo kregiñ da, da gaozeal, da lavarout soñjoù en un doare aes. euh, setu ar, ar, ar pezh a, a welan bremañ o tont ganto, hag euh, c'est ra plijadur din. Ha klevet anezho kaozeal brezhoneg er-maez, mes ar c'hentelioù ha tout, en un doare naturel a-walc'h. Un dra zo plijus-kenañ eo gwelet tud euh, n'eo ket dizesk e-keñver brezhoneg, mais kazimant, ha na oar nemet kenavo, ha goude c'hwec'h miz, kazimant an holl. Kazi-mañ un dregont hon eus droad, penaos a dud ne zeuont ket a-benn. Hag war brezhoneg darade, evidon-me, ur burzhud gwelet tud eveldoc'h, dindan c'hwec'h miz, n'eo ket kalz a dra war ar miz, ba klevout brezhoneg ganeoc'h kwa. Ha se hag a van bep gwech extra quoi, da dizh ur blijadur evidon-me, fel kelenner, penaos gwelet a ranoc'h ho preg, ho komz brezhoneg e fin e fin hor stummadur mod-se quoi. War ar re-mañ 'deus labouret mat, eh, n'o deus graet nemet n'o deus heuliet nemet pevar miz c'hoazh. Ze chom a ra daou vizvezh. Ze... E vo gwelloc'h c'hoazh! Ya, ya.